kgalekgale go be go na le motsana o mongwe ka gare ga sethokgwa o raretše ke dinoka le dithaba go be go dula mosetsana o mongwe go thwe ke nthabiseng leina le ile mothong e le ruri gobane o be a dula a thabile ka nako tšohle ena o be a dula le batswadi ba gagwe gona mo motsaneng wa gabo ka gore ba re matšatši ga a hlabe ka go swana mmago o ile a tsoge a ba jo ka letšatši le lengwe bolwetši jwa gagwe bo ile ba thoma go keka gomme go se na le sehlare se e leng gore se ka mo fodiša ka bomadimabe mmago nthabiseng o ile a hlokofala nthabiseng o ile a nyama ka gore o be a rata mmagwe ka pelo ya gagwe ka moka Moragonyana ga moo, tatago o ile a nyala mosadi o mongwe gape, mosadi o mobotse e le ruri. Eupša ba re o se bone tholaboreledi teng ga yona go a baba. o be a hloile nthabiseng mosadi oo ka gore o be a lemogile gore nthabiseng ke mosetsana o bohlale wa go ba le ponelopele ge a mmapetša le bana ba bangwe mosadi yo o ile a laela tatago nthabiseng gore ba thome go ruta nthabiseng go ya kgonyeng ka le le latelago ba ile ba tsoga ka mahube ya banna pele dikubu di hlapela madiba ba leba sethokgeng go ya go rwalela dikgong gomme ba ile ba sepela leeto le letelele kudu ba laela nthabiseng gore a dule godimo ga kota ba tla boa ba mo tšea Nthabiseng o ile a leta a lealea a thoma go boifa ka gore sothwane e be e swara gomme a thoma go goeletša leina la tatagwe a re tate tate tate gwa re kgwathi tse gwa hloka yo a mo arabago ga ba gareng yeo ke re go tšwelela ngwedi wa letopanta a ekwa le mello ya diphoofolo e le tau ge di rora o ile a re ga re ke buša mahlo a hwetša tau e mo lebeletše ba swana ba re moya mahlong a tau o ya swere serumula ga e leng thabiseng o be a se a swara selo ebile a se a tshepa selo o ile a lebelela tau ka gare ga mahlo tau le yena ya mo lebelela a re o seke wa tšhoga legatee ke tlile go go thuša ke tlo sepela le wena go ya motseng wa ka le bana ba ka nthabiseng o ile a sepela le bona ba fitlha ba mo fa diamaleng thabiseng o ile a thaba a thoma go opelela bana ba tao dikoša ka lentšona la gage le le bosana nthabiseng o ile a thoma go ithuta go phela le diphoofolo a ba bohlale le go feta a ba bogale o be a rata go kitima le tšona o be a bothabela bophelo jwa go phela le ditao gobane o ile a ithuta go ba le sebete o be a borata bophelo joo e le ruri gomme ga e le tatago kua ga yena o ile a thoma go ja marapo a hlogo e le ga ipotšiša gore o lahlile kae morwediagwe o ile a lemoga gore mosadi ola o mo lahleditše ka gore ba šie morwediago kua sethokgweng gomme ka le le latelago o ile a tsena sethokgwa go ya go nyakana le morwediagwe o ile a sepela leeto a nyakana le yena a holofela gore o tla mmona ka mahlatse o ile a re ga re ke buša mahlo a bona nthabiseng a sepela pele ga ditau gomme e se nthabiseng yo a mo tlogetšego gobane o be a godile e le yo motelele ebile a na le sebete o ile a mmitša a hlaba thedi a mo swara a re ke kgopela tshwarelo ngwanaka ka seo ko go dirilego sona tshwarele tau a le gare a ba lebeletše ebile a hlomogile nthabiseng o ile a lebelela tatagwe a re ke ya go swarela tate tatago o ile a thoma go ganyaganya meokgo nthabiseng a re o se tshwenyege le gatee tau lelapa la gagwe ba be ba ntlhokometše tate ke be ke phela gabotse le bona gomme nthabiseng o ile a kwa bohloko ge a nagana go kgaogana le bana ba tau le tau o ile a ba gokara nthabiseng o ile a thoma go go kwa bohloko bo e leng gore bo tseneletše gobane o ba tshwanetse gore a phele bophelo jo bongwe gape ntle le diphoofolo tša gagwe gomme ba ile ba laelana ba sepela molaetša wa kanegelokopana ye magagešo ke gore ge o le motho o swanetše gore o seke wa nagana gore batho ba e leng gore ba ka go thuša ke ba madi fela go ka no tšwelela mang kapa mang ge o leng kgakanegong a tle a go ntšha ka gare ga mathata go swana le nthabiseng ga ile a thuša ke diphoofolo go tšwa go nna queen moo le sehlopha ka moka sa poetic art stories re re go fihlela nako e tlang pho sa mosela se ripa
poetic art stories tell it again and again re a leboga